Selamat malam begulai ngaku ini maning.

Baka ke malam entu ini bisi mai ke bala uchu siti jerita entu ti datai ari siku peninga kitai ti enggai ditemu nama enggau menoa. Nyadi jerita tu semina jerita karang iya aja. Nama ba dalam jerita tu mega semina nama karung aja. Enti nama ba jerita tu legi bisi setamang enggau bala uchu ini minta ampun uchu. Au. Urung iya kena ke taun semilan belas semilan puluh dua, bisi siti rumah panjai ba siti pati sungai. Nyadi sida serumah panjai nya agi ngembuan pengaruh lama enda milih pengaruh ngidup tauka pengaruh munuh. Bisi ding enu siku benama Santih. Bai kaban iya nemuai ngagai rumah panjai orang nya. Nyadi bakih Santih tu benama Liti. Kira bisi dua jam pia meh seduai nepan perau ngena injin kuda lima belas terasu ari pasar mudik ke rumah panjai sida liti. Enda berasai perau ti ditepan seduai pen nuntung ba jelatung penaik rumah panjai sida liti. Aram nuak lalu ke rumah panjai aku. Pia kuliti madah ga Santiah ti agi bediri dedegi ba jelatung. Ninga bakih iya liti mai Santiah niki, Santiah semina ngau ka aja. Seduai pen lalu niki ke rumah panjai Bentuna Udi. Santiah tuchum le legup orang empu iya laban diperening bala sida ke bujang lebuh niti ruai nuju bilik liti. Rumah panjai liti bisi tiga puluh lebih pintu, chau. Bilik liti kira iya pintu ke lumur empat belas tauka lima belas pia. Udah ke datai ba ruai liti, seduai pen lalu tama ke bilik. Datai ba bilik besai, dinga indai liti ngangauka seduai iya. Ngasuh seduai mansang ke dapur. Datai ba dapur, indai liti sigai udah duduk ba tikai kerupuk seraya nunga ai kopi ti udah disedia ke iya kena nyambut penatai liti. Lalu endo nya duduk ke atas kitu, pia ku Inai Liti. Au ibu, pia ku Santi ahga nyaut Inai Liti seraya ke tuchum. Ari maya nya sigi udah ngalih malam, kira urung iya pukul lapan pia meh. Udah ke tembu makai semua malam nya, Liti enggau Santi pansut ke ruai. Benung Liti enggau Santih duduk seraya ke berandau ba ruai. Enda mukai-mukai pansut siku orang bujang sepiak bilik Liti ke benama Jerangku. Jerangku ti pansut nya tadi lalu ngeduduk kediri nunga Liti enggau Santih ke agi benung berandau nya tadi. Oh, wai Liti, kemaya seduai datai? pia ku orang bujang uchu nyapa Liti enggau Santih. Eh, Baru atai lemai tu tadi tu wai. Iya kini dek tadi deh, nadai ayan. Pia kuliti ga nyaut jerangku seraya ke tuchum merening bakih iya santih ti malu tekuyung. Aku tu tadi baru pulai ari umai enggau apai seduai indai bemalam ba langkau umai din, pia ku jerangku nyaut liti. Sapa nama dek Wai, pia ku jerangku nanya tudah Santiah ke hari tadi enda munyi. Nama aku Santiah, wai, pia ku Santiah nyaut tanya orang bujang nya ucau. Benung sida tiga ti berandau ba ruai lemai nya. Enda mukai-mukai datai bakih jerangku siku ari Putin Setak, Mang Kulu, ti benama Jenang. Lalu duduk ba ruai jerangku. Panjai merandau sida sebuat malam nya seraya nganti mata ke ka tinduk. Ari penyau jauh malam, liti seduai Santih bemulai kediri ke bilik laban mata seduai nya ka tinduk. Umba ke lelak nepan peraut lemai nya tadi, Jerangku enggau Jenang pen sama mega. Udah Santih enggau Liti ke mulai kediri empu ke bilik lalu ngalik kediri. Mata Santih angai tinduk ku kitai Ucho laban iya bekenang ke jerangko. Pamo diri guru bujang sepiak bilik sida Liti nya neh. Pio ku Santih Ucho berandau kediri bejako nengalik dalam ati. Jerangko baka nya mega Ucho udah ke pulai ari ruai tadi. Iya lalu enda ngalik kediri empu Tang maya duduk ba dapur seraya ke ngidup kapi ngerangkai ke salai babi ulih peti iya lebuh iya ke enggau apai seduai indai bemalam ba langkau umai sida iya din. Enda berasai tuchum-tuchum kediri tudah tuai jerangku. Benung tudah tuai ke ngemata ke salai babi. Nama utai bangat dirunding nuan Wat? Pia ku indai jerangku nyapa anak bujang iya ti benung ngemata ke salai babi nya tadi. Iya nama utai bangat ngasuh ari Tuchum nunga salai babi nya anak? Pia ku indai iya. Nampung jaku iya baru. Ukai nama bala uchu. Alit meh ati tudah indai Jerangku meda ulah anak bujang iya baka nya. Nadai indai. Sigi rindu ati aja, pia ku Jerangku ga nyaut indai iya. Enti kitai tuchum ke diri, kumbai orang gila kitai wat. Iya nama bisi bungai benung ngerembai ba ati pia wat? Pia, ko indai jerangku nukik anak bujang iya. Pia mia indai. Tang nangi ga indai. Engka bungai nyata bisi orang ngempu, pia ke tudah jerangku ucau. Ninga munyi nya indai jerangku tuchum seraya angkat lalu mulai ke nempu ke penindu. Uji dulu meh wat Ni nemu engka bungai ti dikerinduka dek nya. Sama ka nadai salah ga. Pia ku indai jerangku bejaku seraya ke bejalai nya tadi uchu. Takah dua bulan udah Santih pulai ari menua bakih iya liti, bisi deh ari siti jerangku mai apai seduai indai iya nanya Santih ke bini. Santih enggau jerangku pen jadi. Kenu ko uco ti bempu jerita tu, maya Santih ti nemuai ngagai rumah panjai baki ai liti, bisi meniga hari baka nya meh. Sida empat iya ke udah berandau ba ruai Jerang ko enggau Santih madu pengerindu ko kita uco. Hari beganti hari, bulan beganti bulan. Bisi dua taun udah nya Santih pen betubuh bisi Laban Jerangko ti empai nemu bini iya bisi tubu ah. Iya enggau sida serumah iya gawa Kin Batang bisi dua bulan lebih ah kandung Santiah maya nyau chau. Santiah enda nemu diri ribat. Pemuas entua indu Santiah beratika ulah menantu iya. Dia mentua iya nanya, Endu, pelaba aku deh nya ribat endu? Pia ke entua Santiah uchu nanya menantu iya. Enda nemu mih indai. Tang bisi dua tiga hari tau. Hidung aku tenggai amat nyium bau pupuk asi teka mutah belama pia ku Santih ga. Iya bisi mih nya enda. Balik engka bemalam ba umai kami duai apai deh enda. Engka deka enggau tau beradu deh enda. Pia ku entua Santih uchu. Ninga munyi nya Santih madah ke diri empu enggau. Lalu angkat beradu ngambi ke pegila. Sida tiga tumbuh ada nurun aja. Pagi nya tumu sida tiga iya nurun ari rumah panjai. Datai ba langkau umai mata panas sigi udah nutuk punyung aji. Datai ba langkau santih lalu bebela pemakai. Entua indu iya bekecamuk ba tisi langkau laban ke begumpur ke bulu babas ti ditanam iya ba sebelah tisi langkau. Entua santih ke laki lalu ngabau umai. Enda lama udah nya entua indu Santih pen ulai ari tisi langkau. Nyampau diri ga bulu babas ti digumpul iya baka subung, kantuk chelau, kantuk labu, retak sarung, enggau macham meh bulu babas bai entua indu Santih nya tadi bulu babas nya pen lalu dingkah iya ba chapan. Benung Santih enggau entua iya tukir-tukir mela bulu babas nya tadi. Entua Santih kelaki pen datai mai upa api iya. Nya raya pemanah engkayu sida iya tengah hari nya ko kita ucau. Bisi tiga malam meh sida tiga iya udah bemalam ba umai. Pengawa umai pe nyau ka tembu. Entua Santih kindu enggau kelaki madah dempu ka pulai laban deka ngambi seladan enggau kereban ke bukai ke diguna sida iya ba langkau umai nya dia. Santih enda enggau laban enda lama pia ko iya. Datai seduai ba rumah panjai seduai pemeradu sereta besimpan ke utai ti deka dibai seduai. Dia deh benung seduai ka nurun baru ari penujan naka iya pun mangat seretai ke guntur enggau nitau betimbal-timbal. Ari lemai nya datai ke tengah malam. Meda ari enggai badu ujan, entua santih ke indu belabuh enda nyamai ati. Iya bemua ke menantu iya Santih tinggal kediri ba langkau umai. Tumu pagi nya seduai pen lalu nurun ke langkau umai. Datai ba umai, seduai nadai meda Santih ba langkau. Semina asik enggau lauk ti udah chelap ba dalam periuk aja ke bisi. Sehari-hari nya meh seduai begigaka Santih enda temu kini penunga. Engka meh endo bejalai begiga pia ko entua santih kelaki benyamai ati seduai melaki bini. Entua santih ke endo enda munyi. Ai mata iya sigi udah lama ke berai ngenang menantu iya enda temu kini penunga. Wai kini meh penunga endo lalu beda pulai. Enti aku nemu baka tau enda aku ningal iya kediri. Udah ga tudah tuai benung ribat Pia ko entua Santih Kino enggau sabak-sabak jaku. Benung seduai melaki bini iya ke berandau lemai nya, sekali seduai iya bisi ninga munyi chebuk ai orang bejalai nuju tunga ke langkau seduai iya kia. Berumban meh seduai melaki bini iya pansut nyenguk ari tanjau. Sekali seduai meda menantu seduai Santih benung mai raga enggau pemansai. Meda menantu seduai ke datai nya tadi, indai Jerangku lalu nurun ke tanah iya merap menantu iya enggau sabeh-sabeh. Iya kini deh sehari hari tu tadi endo, kami duai apai deh irau amai ke deh endo. Pia ko entua indu iya bejako seraya ke nyabek. Eeh. Nadai ngawa aku tu indai. Pagi tadi, laban ke nadai pengawa nya meh aku tu bejalai mansai sebelah nya. Pia ko Santiah bejako seraya ke tuchum. Ninga menantu iya munyi nya, peda indai jerangku amat nyampau diri anak seni ikan seluai enggau bala anak impun ulih menantu iya mansai. Meda baka nya tadi, indai jerangku lalu beguai iya ngasuh menantu iya pulai ke langkau lalu begari. Iya lalu ngambi bungai kechala enggau upa kechala ba tisi langkau nya dia. Udah datai ba langkau seduai menantu pen sama bebela pemakai ne uchu. Manah amai engkayu ke sual sida tiga menantu iya malam nya. Kati ku enda deh uchu. Anak seni sup terjun gulai bungai enggau upa kechala. Ikan seluai enggau anak impun diresih aja. Budok ikan gembung. Pijit ke limau gulai cabai enda teritik riwa kita ninga uchu. Nya asai ke ba ujung mulut dia asai neh uchu. Udah ke tembu makai semua sida sebuat lalu ninduk kediri malam nya. Indai Jerangku tak baru lelap. Dia iya bisi mimpi. Ba dalam mimpi iya, iya meda menantu iya Santih bediri degi-degi ba mua iya. Buak Santih panjai nipas gelegal kukut Santih panjai nyo begelung dipeda iya. Santih dipeda iya nyabek bediri dedegi ba luar kibung. Benung indai jerangku ke nyabek seraya ke ngangau ke laki iya, dia iya ngasai tubuh digusah orang, iya pen tedani. Lebuh ke tedani nya, indai Jerangku asai ke agi bisi meda Ayas Santiah bediri ba luar kibu. Lebuh iya ke berati amat, nadai agi iya meda utai. Perening iya ga kibung menantu peda iya menantu iya benung tinduk jenik dalam kibung iya empu. Tumu pagi nya, benung sida tiga iya deka nurun ke umai. Sekali sida tiga meda bisi orang ari rumah panjai bepadah. Madah ke anak tuai rumah ti benama Jugah enggau baki iya benama Judan. Udah nadai. Meda baka nya sida tiga enda nyadi kumai. Pagi nya mega sida tiga mulaika rempu ke rumah panjai. Udah ke datai ba rumah panjai, Santiah lalu tama ke bilik. Lebuh jenang enggau bakih iya ti benama Garu meda Santiah bejalai ari ruai tama ke bilik, baka ke meda antu seduai iya. Garu nya rauh-rauh nyabak seraya ke merap jenang madah diri parai. Jenang enda munyi aja, tang mua iya pucat kelat baka ke nadai darah. Sida serumah begau ngapa enda nemu nama utai ke dikenakutka Jenang enggau Garu. Santih ke bejalai ari ruai tama ke bilik nya tadi, merening Jenang enggau Garu enda engkilap seraya ke tuchu. Laban Santih keribat iya enda asuh entua iya enggau orang ngulu pengawa ngintu orang ke nadai nya. Malam nya, benung sida serumah ngintu bangkai Judan enggau Jugah, ari ujan meh mesei. Enda mukai-mukai garu ka kemi. Iya pen lalu pansut ke tanyo. Benung garu ti kemi nya tadi, dia iya bisi ninga munyi urang indu nyabak. Benung garu ke ginau-ginau ngiga ari ni penatai munyi sabak urang indu nya. Dia dia ninga ada lelekai munyi ketawa tunga ari belakang iya. Benua Engaru malik dia iya dut kenyit meda Santiah sigi udah ba mua iya benua terebai. Garu pun ada nyerauh. Lebuh sida serumah bisi ninga orang nyerauh ba tanjau, beguai meh sida pansut. Sekali sida meda Garu sigi udah gali ga garing ba tanjau, tubuh iya abih rajai. Pemarai Garu sebaka baka pemarai bakih iya Judan enggau Jugeh. Garu lalu diintu sida serumah, bangkai sida tiga lalu disengai semalam aja. Bangkai sida tiga sekaban lalu dianjung orang ke pendam, baka nganjung orang parai selama tu. Ini ngelengka ke sida serumah ngintu pemati tiga iko sebakih nya uchu. Kitai ngenang Jerangku ti gawa ba kem kira iya dua minggu lebih baka nya meh tudah tuai Jerangku udah gawa nyadi tukang tumbang ba Kem Batang. Bisi deh malam siti, Jerangku bisi mimpi. Ba dalam mimpi Jerangku, iya betemu enggau bini iya Santi iya. Iya meda bini iya bediri ba mua iya lalu bejaku, Ambai, enti deh pulai ila, aku ngasuh deh ngambi bangkai aku ba tisi pun anak dabai enda jauh ari langkau umai, muak mangkilik. Pia ko Santih dalam mimpi Jerangko. Jerangko tekenyit iya pen tedani. Ari maya nya sigi udah dini ari dalam. Lama Jerangko ngenung ngenang ke mimpi iya malam nya. Pemuas ke duduk dalam kibung dia dai enda berasai ai mata Jerangko naya nerusuh kuyo. Ati iya berasai enda nyamai. Iya seruran bekenang ke bini iya Santih. Pagi nya iya enda gawa laban ka pulai ke menua nentuka mimpi iya malam nya tadi. Tengah hari nya, Jerangku mulai kediri ke menua. Datai ba menua, iya lalu belawa nuju bilik sida iya. Tang iya nadai meda sida sebilik iya. Pintu bilik mega ditambit dulu ari luar. Meda utai baka nya, iya lalu nanya Apai Liti ke benung duduk ba ruai ngaga pukat. Apai Liti madah, Apai indai enggau bini iya udah lama nurun ke umai tumu pagi tadi. Ninga munyi nya, Jerangku nadai mayuh runding agi. Iya lalu nitih ke umai. Datai deh langkau. Jerangku lalu nuju pun dabai ke dipadahka bini iya dalam mimpi iya. Datai ba pun dabai nya, dia iya meda bisi duku diujakka orang ba tanah. Enda jauh ari pun dabai nya mega bisi. Batang tekam ti ditebang seduai mapai iya dulu sebedau Jerangku nurun gawa ke kem. Tisi pun dabai nya mega bisi ditutup orang ngena Papong Sing enggau Ragai. Meda baka nya, Jerangku mansang semak agi. Iya lalu ngerebak ke Sing enggau Ragai nya dia. Lebuh iya meda utai ti ditutup orang ngena Siang nya tadi, Jerangku ada nyerawah enggau naka iya pemesai nyawa lalu teduduk ba tanah enggau sabat-sabat. Nemu kita uchok, utai ti ngasuh Jerangku tu nyabak enggau nyerawah nya tadi, Jerangku meda bangkai niang bini iya Santih ke ditudung orang enggau Papung Sing enggau Ragai nya tadai. Amat meh mimpi Jerangku malam nya ko kita, ucau. Benung Jerangku merap bangkai bini iya Santih enggau Sabah-sabah ari pen ujan mese-mese. Enda meh mukai dia iya asai ke bisi ninga munyi orang ngangau kia ari belakang. Amai. Oh ambai. Pia ke munyi nyawa orang nya ngangau ke iya. Jerangku lalu malik dia iya meda bini iya santih. Lama jerangku mernia laban iya enda nyadai yang bini iya bediri ba mua iya. Bedau sempat jerangku bejako. Ambai. Bangkai aku meh berap nuan nya. Tu kepenudi iya dek meda aku ayan. Ila. Aku semina ulih betemu enggau dek dalam mimpi aja. Baik pulai bangkai ku amai. Udah santih ke bejako nya tadi iya lalu desap belubah-lubah baka asam. Udah nya jerangku lalu mulai kederek kelangkau umai mai bangkai niang bini iya santih. Datai ba tengah laman langkau umai jerangku meda apai enggau indai iya baka orang tusah ati. Indai iya sigi udah nyabak ku kita uchauk. Lebuh seduai ke meda anak seduai datai, lama seduai enda bemunyi laban seduai meda utai dikerendut jerangku. Iya, Wat, nama utai da baik deh nya? Pia ku apai jerangku. Jerangku enda nyaut tang iya lalu duduk kediri. Iya pun ngerebak ke kain ti dikena iya mai bangkai niang bini iya Santi. Lebuh apai enggau inai iya meda nama utai dibai jerangku, inai iya lalu bejaku, Sapa bai deh nya, Wat? Anek ngasuh kami duai apai deh tusah ati, anek. Udah ga endo lalu bedau pulai. Udah nurun kumai pagi tu tadi. Endo lalu nadai dipeda ayan datai ke diatu, pihak ku inai iya bejaku enggau sabar-sabar. Tu mih iya indai, apai. Tu mih menantu seduai. Pia ku jerangku. Madahka apai enggau indai iya. Apai enggau indai jerangku sama bela enda tepansutka leka jaku ninga utai ke dipadah anak seduai iya. Seduai iya enda nyangka laban ngelama tu seduai iya begulai enggau menantu iya Santih. Seduai iya berupai enda tekenyit gamal dipeda Jerangko laban seduai iya enda nyangka bangkai ke udah bulat sereta jai ti dibai anak seduai iya nya meh bangkai menantu seduai iya empu. Meda baka nya sida tiga pun mulai kediri ke rumah panjai enggau ai mata malam nya mega. Datai ba rumah panjai, bangkai Niang Santiah enda deba dikek ke rumah laban bangkai Niang Santiah tu udah enda ulih dilalui agi. Malam nya mega sida serumah lalu numbak ke bangkai Niang Santiah, bisi mega sida ke lelaki tinggal ba rumah panjai laban nyaga rumah. Agi ingat kita ke Jenang Ucho, nyadi Jenang tu tadi iya enda nemu utai dikemegau ke orang ba rumah panjai din. Laban sepengudah niang bakih iya tiga iko ti udah nadai, iya sigi betapu adin iya ba langkau umai sida iya din. Jarang pulai ke rumah panjai. Malam nya, benung jenang duduk enda mu mukai iya ninga munyi indu manuk ngangau ke anak. Bisi dua tiga kali, enda lama udah nya, dinga iya dengkakah orang indu ketawa sekali aja. Munyi ketawa orang indu nya didinga iya, munyi ke ditanyu. Meda utai baka nya, Jenang lalu nyintak duku ti meruan di tangkin iya ba punggung. Enda lama udah nya, dinga ada bekesering munyi tating kain orang indu bejalai ari tengah laman nuju ke tanyu. Jenang, oh Jenang amai wai. Pia ke munyi nyawa orang indu nya didinga Jenang.

Buak santih panjai nipas geregae tanyu, kukut enyu begelung. Lebuh jenang ke meda utai bekenya iya lalu deka belanda, tang meh kaki iya enggai nyadi disingkang. Santih lalu ketawa naka ai penyeri nya riah ku kita uchu. Udah ti ketawa, Santih lalu nerekam jenang dinga nyawa jenang nyerawah ba dalam kampung puang. Madah diri empu parai. Udah ke munuh jenang, Santiah nya ba dui-dui udah nya ke tawa. Jenang ke parai nya enda temu sida serumah malam nya. Bisi dari sitai apai enggau indai jenang enda nyamai ati ka ngabas umai. Tambah mega, anak seduai jenang bisi sebulan lebih udah enda pulai ke rumah penyai laban sida serumah ke ngulit ke niang Santiah. Seraya ke deka nganjung pemakai nuju anak iya jenang, seduai melaki bini iya pen bebaik ngabah selangkau umai. Datai ba langkau umai apai enggau indai jenang meda anak seduai iya sigi udah nadai. Bangkai anak seduai iya jenang chukup nyelai ku kitai uchu laban tubuh iya baka ke dikuyas ke utai, pala enggau. tubuh iya sigi udah kediri magam-magam. Bangkai Jeneng sigi udah enda manah agi sereta udah bulat. Apai enggau indai Jeneng lalu bepadah ke rumah panjai. Jerangku mega enggau. Nyadi bangkai ining Jeneng lalu tumbak ke sida serumah iya ba baruh langkau nya dia. Langkau sida Jeneng mega enda ulih didiau agi. Udah tembu semua, bisi deh takah sebulan pia meh udah nya. Jerangku bemimpi betemu enggau Niang bini iya Santiah. Santiah lalu bejako, Ni ambai wai, aku meh munuh Jenang enggau bala bakih iya tiga iko nya, laban aku bebalaska pemati aku enggau anak tua. Ambai wai, Jenang suah amai ka medis kitai sebilik ngena pengaruh ti bisi dikeduan iya. Nyadi pagi pegila sebedau dini hari dek nurun ke tanah ari uji bilik. Tumak dek ba baruh tangga laban bisi utai ditan ke jenang dia suba. Jerangku ke tedani nya tadi nyentuk ke pagi iya enda tinduk. Sebedau dini hari. Jerangku lalu nitih utai ke dipadahka bini iya dalam mimpi. Datai iya ba kaki tangga uji bilik. Iya lalu numbak tanah ba kaki tangga nya dia. Peda iya amat bisi. Utai dibungkus orang ngena kain chelum. Jerangku enda muka utai nya. Tang meh utai nya lalu ditunu jerangku tengah laman nya tekala nya. Dinga deh meretih aja munyi utai nya ditunu jerangku indah da baka munyi retih rendai. Lemai nya ake maneng ti deka diambi sida serumah iya dulu. Datai ba rumah panjai sida laban anak ake maneng bisi nusi ngagai iya. Orang ka ngambi iya ngintu rumah panjai pia ko jerita ake maneng tadi uchup. Sepengudah bakih jenang tiga iko ke parai malam nya dia dari siti sida serumah deka ngambi maneng. Ari ili rumah panjai sida. Tang meh ake manang ari dia laban bisi orang ambi ake manang berubat malam dulu. Meda baka nya sida serumah iya ke deka ngambi manang pen mulai kediri ke rumah panjai. Baka nya ku cherita iya nya tadi Ucau. Udah ake manang ke duduk iya lalu nyedia ke perengka ti deka dikena iya. Udah tembu semua indah Dia dah ke manang nusi nama kebuah empat iko sebakih nya parai. Umm. Nyadi to baka to. Sida ucho to maioh ulih sereta ngaga pengawa enda manah. Aku minta ampun dulu nuju kita serumah kelebih agi orang ti sebilik enggau sida empat to. Nyadi sida empat to. bisi munuh siku indu kitak serumah. Sida empat tu masung sereta munuh indu nya. Nyadi indu ti dibunuh sida empat nya benung ribat. Indu tu parai lalu nyadi antu uko Lia sereta bebalaska pemati iya enggau anak iya. Pia ko Akei Manang jaku, siku ari sida empat tu ka ke. indu nya tang indu nya jadi enggau laki bukai. Iya mega suah amat menyati utai tupi enggau nguji ka munuh laki indu tu enggau sida sebilik. Tang enda kala ulih, pia ku Akik Manang nampung jaku iya baru. Udah ngintu rumah semua inah, Akik Manang lalu mulai kediri. Kenu ku orang ti bempu jerita tu uchu, lebuh entur Santih pulai ke rumah panjai lemai nya, Dia dijenang enggau tiga iku sida sebakih iya ke bukai benung duduk ngirup ba tanyu. Engka bai pala udah tama ai tuak meh pia ke nya tadai ucau. Lebuh sida iya meda, Santih enda enggau entua iya pulai, dia sida empat iya lalu nurun. Napat ke langkau umai sida Santiah. Nyadi, Santiah lemai nya benung bekechama begiga ke engkayu ba sebelah tengah laman. Sida empat iya lalu ngaga pengawa baka ti udah ditusui ake Manang. Udah ti masung Santiah, sida lalu mai Santiah nuju pun Dabai. Datai din Santiah lalu dibunuh sida. Angkat uku Jenang lalu diujak ke iya ba tanah. Nyadi bangkai Santih nya tadi ditudung sida iya ngena papung sia enggau ragai pia aja. Baka nya ku jerita kitai baka ke malam tu, chau. Enti ulih anang meh ngereja pengawa enda manah tauka ngemedihka orang bukai ketegal ati bingking tauka begedika pengidup orang bukai. Indah da baka kitai ke bumai meh uchu. Benih padi nama ditanam, padi nya meh diketau kitai enda pia iya.